Noswaith dda. Mae angen i'r cyrff llywodraethu chwaraeon yng Nghymru gymryd y Gymraeg o ddifri. Dyna'r neges gan ymgyrchwyr iaith sydd i ymateb i ymchwil gan bbc Cymru sy'n dangos fod 37 o'r 42 sefydliad sy'n derbyn arian cyhoeddus yn cynnal gwefannau uniaith Saesneg. A dim ond tri o'r un ar ddeg corff sy'n derbyn dros 400,000 o bunnau sydd â pholisi iaith Gymraeg. Yn ôl Chwaraeon Cymru, sy'n gyfrifol am rannu'r arian cyhoeddus, mae'n rhaid blaenoriaethu. Adroddiad Steffan Powell.
O'r Gemau Olympaidd i ymarfer rygbi yn y parc, mae chwaraeon yn chwarae rhan bwysig ym mywydau pawb bron, a mae cael gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig i sawl un. Dwi dod o ardal t'wo' Cymraeg da chware rygbi yn y gogledd a drw Gymraeg a powb yn siarad a wedyn ma' dod i fama a ca'l gneud o hefyd ma'n ma'n brofiad gwych. By' ni'n gallu dod lawr myn 'yn nawr yym a fi'n teimlo'n gartrefol er bo' fi ddim yy ddim gytre. Dwi me'wl bod o'n bwysig i cario mlaen efo'r iaith t'wod cadw'r iaith yn fyw. Ond a yw'r cyrff sy'n rheoli'r campau yng Nghymru yn diystyru'r Gymraeg? Dim ond gwefan yn iaith Saesneg sydd gan bron i 90 y cant o'r cyrff wnaeth derbyn arian cyhoeddus yn y flwyddyn ariannol ddiwetha'. Mae angen iddyn nhw i bwysleisio mwy ac i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg ar eu gwefannau. Fi'n siŵr bydd e'n tynnu fwy o bobl i'w chwaraeon nhw er enghraifft. Fi'n credu os bydde, bydden nhw'n cychwyn, bydde fe fel caseg eira wedyn 'ny, fydde pawb yn gwneud. Pan, neu os, daw'r safonau iaith newydd i rym, Fe fydd pob sefydliad sy'n derbyn dros 400,000 o arian cyhoeddus y flwyddyn yn cael ei gorfodi i weithredu'n ddwyieithog. Yn y byd chwaraeon yng Nghymru mae un ar ddeg o gyrff yn cyrraedd y trothwy yna, ond dim ond un sydd â pholisi iaith a gwefan ddwyieithog. Mae gan dri o'r cyrff bolisi iaith yn ei le ond gwefan uniaith Saesneg, does dim darpariaeth Cymraeg swyddogol gan y gweddill. Mewn datganiad, fe ddywedodd y Grŵp Dyfodol i'r Iaith fod angen i'r Llywodraeth sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n helaeth gan gyrff sy'n derbyn arian cyhoeddus. Yn ôl Cymdeithas yr Iaith, mae'r ymddygiad yn mynd yn gwbl groes i strategaeth iaith y Llywodraeth, gan ofyn i'r Llywodraeth i adolygu ei chytundebau yn y meysydd hyn ar frys. Yng Ngerddi Sophia mae Pencadlys Chwaraeon Cymru, ac yn y swyddfa tu nôl i mi y mae'r penderfyniadau ynglŷn â chyllido'r cyrff llywodraethu yn cael eu gwneud. Ond mae yna ddadle bod angen i Chwaraeon Cymru sicrhau bod y Gymraeg yn cael mwy o barch. I mi, dyw ddim am dan y polisïau nac am dan y gwefannau. I mi, beth sy'n bwysig ydy beth sy'n digwydd allan yn ein cymuneddoedd ni ar ddiwedd y dydd. Ac ar y funud, Os, yy, os ydy'r, yy, y dewis i ddefnyddio'r arian i ddatblygu, yym, cyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg, yym, ar y lefel lleol, neu cynnwys gwefan, well gynna' iddyn nhw wneud, yy, yy, yy, y cynta', nid yr ail. Fe ddywedodd Cymdeithas Chwaraeon Cymru, y corff sy'n cynrychioli'r cyrff llywodraethu, bod nifer ohonyn nhw'n gweithio'n galed i sicrhau y bydd mwy o wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael yn y dyfodol. Mae bbc Cymru wedi cael gafael ar lythyr gafodd ei ysgrifennu y llynedd gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru fel rhan o ymgynghoriad y Comisiynydd Iaith i'r Safonau Iaith. Mae'r llythyr yn dweud,

fod y llythyr yn adlewyrchu pryderon nifer o'i haelodau sy'n dibynnu ar wirfoddolwyr. Dywedodd Llywodraeth Cymru nad yw'n ofynnol ar gyrff gwirfoddol i ddilyn Deddf Iaith 1993, ond eu bod nhw'n annog pob sefydliad i sicrhau bod darpariaeth iaith Gymraeg ar gael. Mae'r Urdd wedi derbyn tua chwarter miliwn o bunnau eleni gan Chwaraeon Cymru. Yn ôl y Prif Weithredwr, tydyn nhw ond yn cynnig hyfforddiant mewn wyth o'r 17 o adrannau sydd gan yr elusen yng Nghymru. Mae gwaith yr Urdd wedi profi'n ddi-gamsyniol, bod 'na alw am weithgareddau Cymraeg, bod 'na wirfoddolwyr sy'n awyddus i gynnig pethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae ar lles yr holl gyrff chwaraeon yma iddyn nhw ymwneud â'r Gymraeg, ac yn sicr mae dechrau gyda'u gwefan nhw, rhoi delwedd ddwyieithog o'u hunain yn siŵr o fod yn le da i gychwyn.

Dyn ni'n derbyn arian cyhoeddus i wneud dau beth mewn gwirionedd, sef cynyddu nifer ein haelodau a chynyddu nifer y medalau mewn gymnasteg. Mae hynny'n golygu mai dyna ydy'n gwaith ni, dyna lle mae'n adnoddau ni a'n blaenoriaeth ni yn mynd. Wrth sôn am gynyddu ein haelodau, yn amlwg mae 'na lot o'r gwaith yna yn cael ei wneud mewn cymunedau Cymraeg, gyda chlybiau Cymraeg ac yn golygu ein bod ni'n hybu'r Gymraeg ag yn galluogi plant a phobl ifanc i i i fwynhau gymnasteg a mynd ymlaen i chwaraeon eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. Ie, ac o ran medalau ac aelodaeth, 'da chi'n llwyddo, does dim dwywaith am hynny. Ond, Dych chi hefyd yn derbyn dros 800,000 o bunnau o arian cyhoeddus, siawns bod chi'n gallu fforddio talu am cwpl o eiriau yn Gymraeg ar y wefan. Dyma'r wefan, wan, gawn ni weld olwg ar y wefan. Dim gair, Gymnasteg Cymru yna, ond dim byd arall yn, yn Gymraeg. Siawns gallwch chi fforddio chydig o dudalennau yn Gymraeg, neu ambell i bennod. Dwi'n, dwi'n cytuno'n llwyr â be oedd Huw Jones yn ei ddeud, hynny ydy, lle dan ni'n gallu neud gwahaniaeth, a dyna be oedd y sensws yn ei ddangos, bod 'na fwy, angen mwy o gyfleodd i blant a phobl ifanc siarad yn Gymraeg, mwynhau cymdeithasu yn y Gymraeg, a mae rhywbeth fel gymnasteg a champau y- yn ffordd i wneud hynny. Da ni'n gweithio'n agos iawn, Evan fan'na o'r Urdd yn sôn am y gwaith mae'r Urdd yn wneud. Mae gennym ni sawl partneriaeth gyda'r Urdd sydd wedi golygu eleni'n barod bod ni wedi agor deg o glybiau yeah. cyfrwng Cymraeg gymnasteg. Os neb yn gwadu hynny, ond dyma'ch ffenast siop chi, ynde? Dyma'r cyswllt cyntaf i gymaint o bobl ifanc y dyddiau yma, y wefan. A'r neges o'r wefan, dach chi'n uniaith Saesneg? Dwi'n a- dwi'n anghytuno, achos falle bod yr wefan yn deud hynny, ond o ran gymnasteg Cymru, o ran ein digwyddiadau ni, o ran ein cystadlaethau ni, mae'n elfennau Cymraeg bob amser, mae nifer o'n clybiau ni'n cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, a dwi'n credu mai fan'na sydd angen gweithio. Hynny ydi, Sicrhau bod cyfleoedd i bobl i wneud gymnasteg trwy gyfrwng y Gymraeg. Y peth gwaetha' allai ddigwydd ydi bod ein gwefan ni'n Gymraeg, ond oherwydd hynny, bod ni ddim yn gallu cynnig darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, dydi'r ddau ddim yn bosib, ond a fyddwch chi felly yn ailystyried y wefan o hyn ymlaen? Hynny ydi, dwi'm yn, dwi'm yn deud na ddylid, ond o ran blaenoriaethu gyda'r adnoddau prin sydd ganddo ni ar y funud, ein blaenoriaeth ni yn Gymnasteg Cymru ydy sicrhau bod pobl yn gallu mwynhau gymnasteg trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhian Gibson, Prif Weithredwr Gymnasteg Cymru, diolch o galon am ddod mewn. Diolch.